Sile tuzing caan ah Pathian nih lam a kan hruai. Kan vawlei a harnak, lungretheihnak, vansannak in khua kan sak lio caan a si nain Pathian bia hmangin thazaang i pek kho dingin caan ṭha a kan pe ṭhan i kan nunnak damnak he lam a hruai rihtu kan Pathian hmaisa min thangṭhat si ko seh. Tuzing caan ah Harsatnak, lungretheihnak kan ton i vawlei ah zei bantuk dirhmun kan dir zongah Pathian bia in thazaang lati dingin nan dihlak Bawi Khrih min in kan sawm hna. Hi tuzing ah Pathian bia i ruan hau sih ti ka duhmi Baibal ca ka rak rel cang hna lai. A pakhatnak ah Salm dal sawmnganak caang hleingaanak ka rak rel lai. Salm number sawmnga caang hleingaanak harnak a phak tikah ka au u kan khamh hna lai i nan ka thangṭhat lai a ti. Harnak a phak tikah ka au u kan khamh hna lai i nan ka thangṭhat lai tiah a ti. Cun Jeim cakuat chungah kan van rel rih lai i Jeim cakuat dalkhatnak caang hnihnak in kan rak rel lai. Ka u le ka nau hna, nan cungah hneksaknak a phunphun a tlun tikah vanṭha ah i rel u. Zeicahtiah cu bantuk hneksaknak cu nan zumhnak in nan tei tikah inkhawhnak nan nei, zeihmanh bau loin a tlingmi nan si nakhnga a karlak ah ing kho loin um sual loin a dongh tiangin ing ko u. Cun tuzing caan ah Pathian bia a biapi in kan i hrawm dingmi le kan zoh dingmi Pathian bia ka rak rel lai i Number cauk chung kha si lai i Number dal kul le dal khatnak Number dal kul le dal khatnak caang li nakin ka rak rel lai. Hor tlang in Edom ram kha sial awkah rili sen lam kha an tlaih i lam ah mi hna cu an ing a puang. Cun mi hna nih cun Pathian le Moses kha an zaihnawh hna i zeicah dah ramlak i thih awkah hin Izipt ram in nan kan chuahpi? Zeitintiah rawl a um lo, ti a um lo i hi rawl ṭhalo hi cu kan fih. tiah an ti. Khi tikah Bawipa nih meirul kha mi lakah cun a thlah hna i mi kha an cuk hna caah Israel mi tampi an thi. Cun annih nih Moses sinah an ra i, Bawipa le nangmah kha kan in mawhchiat hna caah kan sual cang. Kannih sinin rul kha a lak nakhnga Bawipa sinah thla cam tuah, tiah an ti. Cucaah Moses nih annih caah thla a cam. Cun Bawipa nih Moses cu meirul pakhat in ser law tung cungah tar tuah, rul cukmi paoh nih an zoh tikah an nung lai, tiah a ti. Cucaah Moses nih dar rul pakhat a ser i tung cungah a tar. Cun rul nih Mi pakhatkhat a cuk hna tikah darrul cu an zoh ahcun an nung. Pathian bianung kan dihlak caah Pathian nih thluachuah kan pekpiak seh. Tuzing caan ah Pathian bia i hrawm ding in ka duhmi cu harnak kan ton caan ah hin Bawipa auh caan a si. Harnak kan tonmi nih hin tei ding hi Pathian nih a kan timhpiakmi si lo i harnak chung tu in Bawipa sunparnak, lianhngannak a langh nakhnga ding ca tu ah kan cungah harnak, hneksaknak a phunphun Pathian nih a tlunter timi hmangin Pathian bia kan i ruah hna lai. Atu ah cathiang kan rel bantukin number chungah dal kul le dal khat caang li in kan relmi chung te ah khan dar rul tiah a tlangpi a tar i dar rul nih a thil ti khawhnak le Darrul Israel mi hna caah Moses nih a rak thlaimi nih a ṭhawnnak hmual kong hika hmun ah fiang tein a lang. I Israel mi hna hi vulei ah Pathian nih ai thimmi an si nain harnak tampi an tong, a dawt tukmi miphun an si nain lungretheih vansang sivaknak in a khat tawn vemi Israel miphun an si. Nanni chan ah taksa thisa in Israel kan si lo nain Pathian nih a kan dawtnak ruangah Fapa Jesuh Khrih thawngin thlarau ah Israel miphun ah thim vemi kan si. Pathian nih a mitmu falai bantuk a kan venmi kan si. Amah belte Pathian fadawt tuk kan si bu ah hin kan i tinhmi le kan i ruahning lawnglawng hin vawlei ah hin lawmhnak le thluachuahnak le hnangamnak le daihnak he lawng vawlei ah kar kan lang hrimhrim lo. Harsatnak hi Pathian nih a kan tinhpiakmi program chungah ai tel. Israel mi hna sal an taannak in Pathian nih a chuah hna i Kanaan ram a kalpi lio hna ah khan anmah duhning ah cun thluachuahnak le lunglawmhnak lawngte siseh ti hi an duh tuk an i tinhmi zong si lai an i hammi zong si ko lai sihmanhsehlaw cu lawngte si ne mam lo rawlṭam tihar an tong i thih le lonak tiang zong an tong i zawt le fah zong an tong i lungsivang le lungrethei an um caan caan tampi Baibal ah kan hmuh Cu ve bantukin nangmah le keimah nunnak sungah hin Pathian fadawt Pathian mi hngalh kan sinak ah kan nunnak ah thei hna usih ti ka duhmi cu a biapi tukmi cu Pathian nih an hruainak lamthluan Pathian nih an kalpinak lamthluan ah hin lunglawmhnak le daihnak le thluachuahnak le thil ṭha lawng te si nemam lo Pathian nih an timhpiakmi program ah hin lungretheih vansannak le ngaihchiatnak zong ai tel i lungrethei tukum vansang tuk in umnak zong thil tampi ai tel ti kha tuzing caan ah thei hna usih tiah pakhatnak ah chim ka duh kan i tinh ning lawng a si ne mam lo pathian program tu ah hin kan nunnak hi kar a hlami kan si ti hi pakhatnak ah chim ka duh i cu lio caan ah Israel mi hna zong voikhat cu hi ka zon ah kan relmi ah khan Kanaan ram an panh cuahmah lioah hortlang in Edom ram kha hrial in khan rili sen lam kha kal ding kha an si. Edom ram vialte hna kha tihin a hel in hel i cu hnuah rili sen lei ah panh ding an si. Cu lio caan ahcun an lam ai kulh tuk caah kan Lai Baibal nih cun hika ah Edom ram kha hrial awkah rili sen lam kha an tlaih i lam ah mi hna cu an ing a puang tiin a ṭial nain Baibal dang ah cun lam kha a har caah an lam kha a har tuk caah mi kha an ing a puang ti kha an thin a hun ti kha Baibal dang ah ṭialmi si. Nihin ni caan ah chim ka duhmi cu zeidah a si ti si ahcun Pathian nih a kan timhpiakmi hi lam nuam, lam ol lawng a si lo, lam harai tel. Hi lio caan ah hin Israel mi bantukin Pathian nih an timhpiakmi program fiangte na hngalh lo ahcun Pathian hmaika na phunzai sual lai ti phan a um taktakmi si. A biapi tuk. Kan i tinh ning lawng in thil a si nemam lo. Bawipa nih a kan hruainak lamtluan hi Pathian nih a kan timh piakmi lamtluan hi harsatnak, damlonak, zawtfahnak, lungretheihnak zong thil tampi ai tel ve timi chungah kan kal ti thei usih law cucu Pathian program a si ko a si ahcun Bawipa nan re thei seh na ka ti si ko cun amen ti kho usih. Damlo zawt fahnak kan chung a tlun sungah lungre theihnak a tlun sungah Bawipa nangmah na duh ning na ka tin piakmi lam na ka sial piakmi lam a si ahcun zei paoh si ko seh amen te kho hna usih ti hi a pakhatnak ah sawm kan duh hna Luke thawngtha dal khatnak ah kan zoh tikah zeidah kan hmuh ti si ahcun kan Bawipa Jesuh Khrih a chuah lai ah Mary, ngaknu thiang Mary pa chungin chuak dingin vanmi Gabriel nih Mary cu a va ton tikah kha Mary Pathian lung na ton Pathian na cungah ai lawm thiang thlarau in an khahter cucaah fapa na pawi lai i fapa na hrin lai ti kha a va chimh tikah Mary nih khan chikkhat tiah vanmi Gabriel cu a rak el a ruang cu annih chan ah pa he ai ham cangmi ṭhitum ding hnatlaknak tu a cangmi hna nih thil pakhat khat ruang pa dangai duh manau a pawi sual a si ahcun thilak in hau lengah chuai lung in cheh thah ding si cu tikah Joseph he hem cangmi Mary nih hin a nunnak ah nau na pawi lai timi te hi khulrang ten amen ti hi a ol lomi thil a si nungak thiang a si mi vialte nih kutdong in sawh i cil chak i heh tiah hremmi hau lengah cu thilak in lung in cheh ding si a hrang ah a har tuk asinain a tanglei kan zoh tikah zeidah kan hmuh ti si ahcun vanmi nih thiang thlarau thawmnau na pawi dingmi si tiah thil sining van lei cozah nih a program vialte kha Gabriel nih ṭha tein a van chimh tikah Mary nih ah a si lo midang va fial ko hna midang cungah va tlung ko seh a ti hrimhrim lo i kei cu bawi pasal nu ka si ko Bawipa nih siseh ti a ka duhning a si paoh ahcun ka cungah zeipaoh tlung ko seh. Amen a ti khawh ruangah Mary cu a tanglei ah a thangṭhatnak hlasakmi kan theih. Maw ka nunnak thanh tuah, Bawipa na Pathian cungah i lawm tuah ka nunnak. Bawipa na Pathian sinah zei ruangah hi tluk in minauta ka si nain a salnu hi a ka philh hrimhrim lo. Atu thawk in a ra laimi caan ahcun mi vialte nih mi thluachuak ningin ka ti cang lai ti. Bawipa nih sunparnak co seh. Ninni caan ah thluachuahnak thar kan tinconak dingah le Bawipa nih sunparnak a tinconak dingah Pathian nih a kan chiahpiakmi program hi kan i duh tukmi le kan i lawmhpi tukmi thil lawng an si lo i a har kan timi chungah hin minung hi Pathian nih kar a kan hlanpi tawn. Asinain Bawipa ka cungah siseh na ti ning a si ahcun Amen ti kho hna u si law a ra laimi caan ah mithluachuak kan si khawhnak lam a si ti kha van chim ka duhmi si harsatnak na tonmi cungah maw phunzai sual lai ci bawipa nih na cungah siseh ti an duhmi a si ahcun bawipa nangmah min amen zei paoh ka cungah tlung ko seh sifah na ka sen ahcun ka sifak ko seh zawt na ka sen ahcun zaw ko ning zei bantuk lungretheih na ka senh si la ka lungre zong thei ko seh na ka tin piakmi a si ahcun ka cungah zei paoh tlung ko seh ti Pathian hmaiah awun khan ngam mi le amen a te khomi kan si khawh nakhnga ding ca kan sawm hna Jesuh Khrih zong Kesmani duma an tlaih zanah lungrethei tung an thla a cam lio ah a thlacamnak kan theih kha a tih tuk a thlan ti dor hmanh hi thidor bantukin a tla tiah Baibal caan nih ti. Cun amah Jesuh hrimhrim nih thihnek kazal ka lungre a thei tuk a ti lio caan si. Cu lio caan bakah a pa sinah thla cammi cu zeidah a si? Ka pa, zeizong vialte nangmah nih na tuah khawh dih ko ti kha ka hngalh a ti. Nihin ni ah ka cung i a tluk dingmi ka din dingmi hrai hi thihnak hrai vailam cung thihfahnak hi a si khawh ahcun ka ṭhialpiak ko, ka lakpiak ko ti kha a pa sinah thla a cam. Asinain a donghnak ah Jesuh nih biakhiahnak a neihmi cu asinain ka pa keimah duhnak bang si hlah seh nangmah duhnak bang si ko seh ti Bawipa nih sunparnak co ko seh Jesuh nih a ṭih tuk a ton dingmi hi a har tuk ti a theih asinain a celh bak ve lo nain a donghnak i a pa sin a chimmi cu keimah duhnak bang si hlah seh nangmah duhnak bang si ko seh ti cucaah cun Filipi dal hnih chungah fiang tein kan hmuhmi cu ca ngan a tanglei kan rel ah Pathian tluk sinak kha ai neih zungzalmi sinain Cunak in cun sal sinak tu kha ai thim i a niam bik cawrawl einak hmun in rak chuak a ti. A tang le van pehmi cu zei cucaah cun a sang biknak hmun ah khin Pathian nih a hlorh i min vialte lakah min cungnung bik a pek ti si. Nihin ni caan ah Pathian hlorh kan si min cungnung kan hmuh khawh nakhnga ding caah thluachuahnak kan tinco khawh nakhnga ding caah cun kan duh lo tuk mi a si zong Bawipa na duh ning a si ahcun ka cungah tlung ko seh na duh ning a si ahcun zei paoh phan ko ning ti amen kan ti khawh a si ahcun cucu kan Pathian nih thluachuahnak lam a kan onpiaknak lam a si Israel mi hna Bawipa nih a hruainak hna lam hi Pathian nih a tinpiam hna si min mei tom he mei ceu he a hruai hna a umpi hna a kalpi hna an theih i a har zongah amen te hna sehlaw cucu an caah Pathian nih a duh piakmi hna sinain amen an ti kho lo an lamh a har ruangah Israel mi hna cu an phun an zai i an tlok ciar ti kha hika Bible ah kan hmuh an tlawh ciar le cangka zei thil dah chuak Moses le Pathian kha an zai hnawh hna Zeitintiah hika hmun ah zeitindah an zai hnawh hna ti a si ahcun zeicahdah ramlak i thih awk hin Izipt ram nang chuahpi an te harnak an ton le caan kan an nih ruahchanmi cu zeidah si ti cun Pathian nih hin thil ṭha kan chiahpiak a kan luatter khawh ti kha ni bochan ti lo i harnak an ton le caan kan a thi colh dingah an i ruat tawn a thi colh ding ah na ruat tikah thi ding in zei ruang dah hika hmun na kan hruai hika hmun na kan chuahpi in ti ṭih a nung taktak nihin ni can ah minung tampi beidongh vansannak he kan um tikah bawipa a cheukhat nih cun kan ti tawnmi cu ya ka nupa chung ka rak chuah chuak lo in rak um lo lo ning lo ṭha deuh lo maw ti bantuk i a khua ruatmi zong um khawh a si Nihin ni caan ah hin harnak na tonmi te pakhat ruangah maw lungretheihnak na tonmi atu kan dirhmun ruangah maw na lungdong cicet lai ci Bawipa nih kan hmai thil ṭha kan chiahpiak ti thai hna usih. Bawipa nih an timhpiakmi program kha lungsi tein amen ti lengmang law a har ah an um ah hla kan sak bantuan zul tuah zul tuah kai zong ka zulh ve lai khuazei ka ram kip hmanh ah ka zulh lai ta pathian nih a kan hruainak lam hi ṭha tein zulh khawh i zuam hna usih cucu pathian nih thluachuahnak kan peknak din si rawl a um lo ti a um lo an ti a ngaingai ti cun pathian nih rawl a um bal lonak hmun in an paw cawm hna ti a um bal lonak ti chuah lo bal ti a chuah bal lonak lungpi chung in ti a dinter tawn hna cu bu cun ti a um lo rawl um lo an ti a tang an ti rimi cu hi rawl ṭhalo hi kan fih ti si A poi tuk Pathian nih a cawmnak hna le Pathian nih a zohkhenhnak hna kha kan fih an timi hi ṭih a nung taktakmi bia a si. Nan ni caan ah Bawipa nih na thlarau ca na taksa ca an tuahpiakmi le lam an hruainak ca hin na duh lomi thil tampi um lai. Nai tinh lomi um lai nain Pathian nih an tinhpiakmi maw ka fih ka duh lo ti sual cicet lai ci ṭih a nung taktakmi si. Bawipa nih a kan timhpiakmi hi kan din kan eimi kan thlarau kan taksa caah kan ton cuahmahmi hi a thlummi le a thawmi lawng te si ne mam lo i a khami le a harmi um tikah maw ka fih te sual lai ci pathian na cungah ai lawm sual lai lo ti hi ṭih an nong taktak cu kan fih a ṭhalo an ti i pathian nih lam a hruainak hna bak i an phunzai an tlawh ciar le cangka bak in pathian nih e a si tak kami Israel mi hna hi an lungre thei an tlokcia ram phun zai cucaah cun an lam a har tuk ruangah si lam hi ol deuh in ka tuah piak hna lai tiah Pathian nih a ti nemmam lo i a tang kan zoh tikah Pathian nih a hruainak hna cung i a tlokcia i a phun zaimi Israel mi hna sinah zeidah Pathian nih a tuah ti si cun meirultu an tlak ah thlah ti kha Pathian bia kan hmuh An harsatnak Pathian nih a tinhmi hna program cungah amen an ti khawh lo ruangah an harnak lak piak si loin an lungretheihnak lak piak si loin zeidah a tuah ti si ahcun a har chinchinmi ṭih a nung chinchinmi meirul a thlah piak hna ti hi si. Niam ni caan ah Bawipa nih a kan hruainak, Pathian nih a kan kalpinak, lungretheihnak vansannak kan tonmi ni khat te ahhin Bawipa hmaika i kan phunzai sual citcit ahcun Pathian nih a kan lakpiak si loin a dang a kan chap sual lai ti hi ṭih a nung taktakmi si. Niam ni caan zongah kan vulei pi ah a khatmi, lungrethei tung kan ummi, coronavirus ruangah maw siloin na pumpak ah na innchungkhar ah na ton cuahmahmi atu na dirhmun kongah maw na lungre theihnak le pathian nih lam an hruainak na sinak cungah khan bawipa na duh ning a si ahcun amen na duh ning si ko seh na ti khawh lo i na phunzai sul a si ahcun a dang khanak fak deuhmi thil pathian nih an chap sual lai ti ṭi a nung taktakmi si Pathian nih meirul a chap hna. Baibal ah kan hmuh bantuk te meirul cu mi lakah an i chok i Israel mi hna cu tampi an cuk hna i cuka hmun cu caan ahcun minung tam tuk an thi ti kha Baibal ah kan hmuh. Mi zeidah thi? Pathian nih a hruainak hna chung i a lungtling lomi, a phun a zaimi kha meirul nih a cuk hna an thi ti kha Pathian bia kan hmuhmi a si. Pathian an timhpiakmi program ah phunzai lo hi a biapi. A kan sitermi kong ah phunzai lo a biapi. Hmailei ah zeidah a kan khaanpiak, zeidah a kan chiahpiak ti tu hmuhthiam hi zumtu hna kan nunnak ah a biapi taktak ti kha hika langhter ka duhmi si. Cula cang kan mi tampi an thih tikah Israel mi hna an olok chong an lungre thei a donghnak ah Moses sinah an rai. Zein ti Bawipa le nangmah kha kan in mawhchiat hna caah kan sual cang kan palh tuk cu caah cun zaangfahnak tein khulrang in hi rul vialte a kan lakpiak nak hana Pathian sinah Moses thla cam ṭhan ti kha Israel mi hna nih an sual an i ngaihchihnak kong hika kan hmuh mei rul a thlah hnawh hna Israel mi hna nih an celh ti lo hnuah Pathian sinah suarchilnak an nei ni can ah Pathian hmaikah kan palh sual Kan palh sual ruang zong a si lai. Pathian duh lo ning kan um sual ruang zong a si lai. Kan cung i harsatnak a tlun tikah, lungrethei vansang i kan um tikah, Pathian auhnak caang thei hna u si law, ka palh, ka sual, Bawipa ka ngaithiam tinak caang hi thei hna u si law, khulrang in kan Pathian nih a cawlcang hrimhrim lai ti hi ka an langhter ṭhan ka duh. Atu harsatnak kan tonmi hi lungretheihnak kan tonmi atu kan dirhmun kan sining takte ahhin a biapi tukmi cu lungrethei kan ton le cangkan Pathian auh caan a si ti philh lo ding tunai ah sam chungah kan rel cang bantukin sam sawmnga hleinanak chungah harnak a phak tikah ka au law kan khamh hna lai i nan ka thangṭhat lai ti Pathian bia a si Nichan ah harnak a phak tikah mah cawl i cawl, mah tuai i tuai si loin harnak kan ton le cang kan lungre theih se vang i kan um le cang kan bawipa auh caan a si ti thei hna usih ti hi tuzing caan ah sawm kan duh mi hna si. Israel mi hna nih harnak fak tuk an ton tikah bawipa auhnak caan thei i Moses Pathian au cang kan palh tuk kan sual tuk hi rul vialte kan lak piak seh tiah Pathian sinah thlan cam Moses sinah nawlnak an tuah cu let sang kan Moses zong nih cun Pathian au e Bawipa kan cel ti lo hi rul he kan lak piak kan thah piak kan hrawh piak hi harsatnak hi kan lak piak tiah Moses nih Pathian sinah thla a cam Hi bia hi a biapi tuk a tang kan rel tikah Moses nih Pathian sin i thla a cammi cu hi ru hi kan thah piak a kan cutu hi thi hna seh i rawk hna seh ti thla a cammi si nain Pathian nih a lehnak hi kan zoh tikah ru hi pakhat te hmanh an thi lo i Pathian nih a lehnak tu cu zeidah a si ti si ahcun mizapi lakah darrui pakhat in ser law cucu thlai law mi pakhat khat kha rul nih a cuk tikah cu darrul a zoh poh ahcun a nung lai ti tu Pathian nih a lehnak si a biapi tuk harnak kan ton le cangka hin mi tampi nih Bawipa kan chungkhar chungah piahtana tlung ti hlah seh kan miphun chungah piatnak tlung hlah seh harsatnak tlung hlah seh ka pumpak chungah lungretheihnak tlung hlah seh tia pathian sinah kan thlacam tawnnak si a ṭha lo ka tinak silo a ṭha ko nain pathian program chungah harnak ai tel ve vawlei a si chung paoh i zei piahtana hmanh hi a zor lei silon a kak lei si zungzal lai vawlei ah hin a kan cutu rul hi pakhat hmanh an thi lai lo i lungre theihnak hi a karh chin lengmang lai a biapi tukmi cu Pathian nih siter a kan duhmi cu vawlei harsatnak pakhat hmanh ai rawk lai lo nain cu harsatnak nih a tei khawh lomi Khrih Jesuh a kan thlai piakmi zohthiam hi si a biapi tuk hringhran Hika zawn ah harnak lakpiak ding in thlan cam nain harnak pakhat hmanh a lakpiak hna lo. Ru le pakhat hmanh an thi lo. Minung le ruah nan cun Bawipa nih hin Moses nih auh la cangkan kha a si khi rul vialte thi dih hna seh ti thihter dih khawh khi si. Asinain Pathian nih rul pakhat te hmanh a that lo i a tuahmi thil tu cu rul sivai nih a tei lomi dar rul a thlai piaktu hna kha Pathian nih a tuah piakmi hna si. Bawipa nih sunparnak co seh. Na pumpak nunnak ah, na innchungkhar nunnak ah na piahtana zeitikhmanh ah piahtana tong ti hlah usih ti hi Pathian sinah thla kan cam awk a si ve ko nain cu nak a biapi deuhmi cu kan piahtana nih tei khawh lomi nun kan neihtu hi Pathian nih a kan duh piakmi a si vawlei harsatnak tampi tlung thluahmah lai coronavirus zong di ko seh zeipaoh di seh hinak a fak deuhmi zong hi a chuak rih lai hinak a thawng ṭhalo zong a tam chin lengmang lai i vawlei ah cu tuurul tampi an chuak chin lengmang lai asinain Khrih Jesuh Bawipa nih an thlaipiak cangmi kha na harsatnak chungin na zoh thiam a si ahcun cu harsatnak nih na chungah rian a ṭuan kho lo ti tu kha Pathian nih siter an duhmi a si Pathian bia hi ka fiang tein a langhtermi cu mi pakhatkhat kha rul nih a cuk tikah a cukmi nih Judah rul cu zoh seh ti khi si. Harnak nih an cuk bak ahcun cukmi minung nih Jesuh Khrih zoh kha a biapi. Johan Thawngṭha dal thumnak chungah Nikodemu le Jesuh Khrih nih tonnak ah hi bia hi ṭha tein Jesuh nih a langhter ṭhan i cucu zeitindah a langhter? Nikodemu nih Jesuh a va ton tikah kha a hrin ṭhan a si hau ti zeitindah patling a si cangmi cu ka nupa chung cun ka chuah khawh ṭhan lai ti Cu lio chan ah ai fiang kho lo tuk i van lei bia ai fian khawh lo ruangah Jesuh nih a donghnak ah a chimmi te ah khan kan ngakchiat lio tein kan zah lengmangmi dalhlei ruk phak hlan deuh te a cung deuh ah khan Jesuh nih Nikodemu sinah a chimmi cu kha ramcar chungah Israel mi hna nih harnak rulcuknak an rak ton tikah Moses nih dar rul a rak thlaipiak hna i rulcukmi nih an zoh tikah nunnak damnak an hmuh bantukin mi fapa hi thlai ka si ve te lai cu tikah cun zumhnak in rak ka zoh ve te law na Eden sual zawtnak na dam lai ti kha Jesuh nih a chimh mi si a biapi tuk hringhran na ni caan ah nangmah an cutu chungin an luatter khotu hi Jesuh Khrih a kan thlai piakmi a si hi cu Jesuh Khrih an thlai cangmi Pa Pathian a kan thlai piakmi Jesuh Khrih hi vawlei sualnak le lungretheihnak le ngaihchiatnak le vansannak rul nih an cuk le cangka na zoh thiam a si ahcun rul savai nih na chungah rian a ṭuan lo tu khi si rul nih mi a cu ti hna lo ti si lo rulen dih ti zong si lo lungre theihnak in a kan cuk peng lai harsatnak nih a kan cuk peng lai vulei a si a dong lai lo asinain an cuk le cak an cuk mi pohpoh nih Jesuh Khrih zoh thiam a si la a kan cutu rul nih kan chungah rian a ṭuan kho lo a saih nih rian a ṭuan kho ti lo ti tu kha Pathian nih a kan timhpiak mi si Bawipa nih sunparnak co seh Daniel darthumnak chungah kan hmuh rihmi cu zeidah a si ti si ahcun Babilon sal ah an hruaimi hna Hebrew miphun Judah tlangval hna pathum Sadrak Messak Abednego kan hmuh hna i Nebuchadnezzar nih suiyoh tuh suimilem nganpi a ser i a san ah pe sawm kua a kauh ah pe kua a nganmi cucu hmaiah cun nan kun dih lai holh phun kip a hmangmi Zei bantuk minung nan si zong, zei bantuk miphun nan si zong, cu hmai ah cun nan kun dih lai. Cu Pathian cu nan biak lai tiah order rak rak chuah. Cu lio cun ah hi Hebrew tlangval hna pathum i uar an umnak cu an Pathian hi kan biakmi Pathian a si i cu Pathian nih bia pekmi hna cu Pathian dang hmai ah nan kun hrimhrim lai lo ti a si. Anmah Israel ram i an um chung lawngah khan an pathian an biak a si lo i Babilon ram an phak zongah an pathian an thlau lo an i ken peng an philh hrimhrim lo lai miphun zong nih si usih ti ka duhmi cu Khrihfa lam Lairam i kan um lio lawngah hin Khrihfa kan sinak langhter lo kan phaknak hmun kip ah kan pathian hi ralṭha tein i kalpi i i dirpi ngam hi a biapi taktak cu tikah cu milam hmaiah cun an kun duh lo cu tikah Khaldi miphun nih khan an va kal i siangpahrang pa sinah ha midang an kun dih sadarak mesak ben ko judah mi ha khan kun duh lo zetindak an tuah hna lai ti si kha a kun duh lo mi cu meiphu a tak tak mi chungah thla kan su lai ti kha si siang prang pa le au hna kha atu ah hin caan kan pek hna atu pakan kan kun ko lai nan ti nan kun ah cun nan luat lai asinain nan duh lo ah cun meiphu chung thlak nan si lai ti kha si Asinain tlangval hna pathum nih an lehmi cu ka uar tung cu kan Bawipa Pathian nih hin hi meiphu chung ah a kan khamh khawh a kan khamh lo hmanh ah hi Pathian hmanh kan kun hrimhrim lai lo ti hi siangpahrang pa sinah an lehmi a si minung tampi nih Pathian sin i thla kan cam tawn men le Pathian kan biak tawn ning cu Pathian nih thluachuahnak a ka pek lai ti ruah Pathian a thangṭhatmi tampi kan um Pathian nih cuticun a tuah lai ti thil ṭha tampi i ruahchan ruang lawngah Pathian a biami tampi kan um cucu si loin nihin ni can ah Pathian sin kan auh tikah Pathian cai kan nun tikah hin ruahchanmi si loin Pathian nih a ti lo zongah a tuah lo zongah ka dang lo zongah ka lungretheihnak a tlau zong lo zongah Pathian hi ka hlaw lai lo timi hi Pathian fek te i tlaihtiam he biapi cuna pathum nih cutin leh tikah siangpahrang pa a thin a hun tuk Bible nih ten a hmai zong sawng dih ti zeidah kai lo hnga hmai zong sawng dih lak i thinhun khuaruah har taktak si Cucah cun mei kha a let sarih bak in khan ti chapulo al taktak in ti ti hna an ti. Cu chung pak ah cun thlan hau thi a ralkap lakah a ṭhawng bik a ṭhawng bik timi nih an ṭem an ṭem hna i cu tlangval hna pathum cu mei phu chung an thlak hna i a mei a ṭhawn tuk ning hi Baibal ning tin meizik nih a euhnak hna ruang pak ah a thlatu vialte hmanh khan thi dih ti a si cu thlatu na man an sinak cu tluk mei a ṭhawmi chung an van thlak na bak minung ruah ning in cun kei zong nih ruah ning cun pathian nih vancung hin mei bak phu te chem sala mit dih sala cu a lo asilole ruah ma surter sala an thlak na bak mei mit dih sala a lo nain bible ning ten mei hi pakhat nan amit lo i a alh ning zong hi a dor hlei lo amah ning peng a si asinain Pathian nih a tuahpiakmi hna cu mei a alh ko nain anmah ning tein a kang ko nain Sadrak le Meshak le Abednego kha a kangh hna lo ti tu kha Pathian nih an cungah rian a ṭuan Bawipa nih sunparnak co seh kan lungretheihnak kan harsatnak mei hi zeitik hmanh ah a dong lai lo a alh peng lai amah ning si lai vawlei a si chung hi piahtana a alh peng lai lungretheihnak a alh peng lai buaibainak ah alh peng lai i ai chap chin lengmang lai asinain Pathian dawtmi fale hna cu cu harsatnak chungah cun kan tlak zongah mi a kanghtu mei nih a kan kangh ve lo hi Bawipa nih a kan timhpiakmi si mi a kanghtu hna mei nih hma a kan pek ve lo i a kan hliam ve lo tu hi Bawipa nih kan chungah langhter a duhmi si na pumpak ah na chungkhar na Khrihfabu kan miphun kan ram kan vulei pi ah lungretheih vansannak kan ton ni caan ah hin A biapi taktak in van chim ka duhmi cu Pathian hmaika a phun a tlok ciarmi si loin Bawipa nih a kan tinh piakmi lam tu hi fel tein a hmu thiam i fiang tein a hmu thiam i harnak a phak tikah Bawipa caah zumhtlak te le fel tein dir in tunai ah Jeim cu kuat chung kan rel bantuan a dongh tiang in khawh i zuam hna sila a kan cutu rul sivai nih kan chungah ṭhawnnak ngei kho loin sivai teitu Khrih Jesuh a zoh zia thiam tu kan si harnak meiphu chung i kan tlak caan zongah cu meiphu chung tu in cun kan pathian nih a kan umpinak hi mi nih hmuh awk tlakin mei nih an nih cu a kangh ve hna lo lungre theihnak nih a hliam ve hna lo an nih chung cu sifahnak nih hin an nun a hrawk ve hrimhrim lo hi ta ti mi nih theih awk tlak tein hin kan nun hi pathian nih thlachuahnak pek i kan nun hi hman ruah hman a kan duhmi kan si cucaah cun na piahtana na harsatnak ruangah Pathian tu au law Bawipa tu zoh thiam law Bawipa nih an hruainak cungah amen ti khawh i zuam cio hna si ti kha tuzing can ah Pathian bia nan sinah chim ka duhmi si rak ngaitu le theitu kan dihlak cungah Bawipa nih thluachuahnak kan pek piak ko seh amen